Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясе тапшыруларын караучы тамашачылар. Бүген конгресс мөнбәре сәхифәсендә бездә кунакта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Нәкыйф улы Валиуллин. Э, Ринат Нәкыйфович, сез яңа гына сәфәрдән кайттыгыз. Әйдә сөйләшүне шуннан башлап җибәрик әле. Курганда булдыгыз. Нинди як ул Курган, күпме татар яши, ничек яшиләр? Чыннан да, Гөлназ, менә президентның делегация составында без дә Курганда сәяхәттә булып кайттык. Чыннан да сәяхәт шактый кызыклы һәм дә минем үзем өчен дә күп кенә яңалыкларына алып килде. Ул өлкәләрдә инде булганыбыз бар да, ләкин ничектер ул яңа барган саен өлкәләр яңадан ачылалар, яңа кешеләр белән аралашасың һәм гомумән шушы халәткә керәсен. Һәм э, шунысы да мөһим, анда бардык та кайтып кына түгел, анда күпмедер берничә көн яшәргә дә туры килде. Шунда э, андагы кешеләр белән аралашу да үзенә күрә бер э, шактый гына тәҗрибә өстәде. Бу безнең инде республикабызның президентының чираттагы сәфәре иде. Чыннан да безнең хәзерге вакытта республика җитәкчелегенең чит илләр белән, шулай ук Россия күләмендәге регионнар белән бик тыгыз элемтәләрне урнаштыру һәм дә инде үзара килешүләрне алып баруы билгеле. Һәм татарлар белән очрашу һәрбер төбәктә. Һәм менә аның безгә аеруча шунысы мөһим, э, президентыбыз кайда гына барса да, ул һәрчак анда яшәгән татарлар белән очрашып, алар белән күрешеп һәм иң мөһиме аларны борчыган проблемаларның эченә керергә тырышып кайта. Бу э, тагын бер бик зур саваплы эш һәм шуның белән бергә аның менә дәвамы да бар. Чөнки һәрбер очрашудан соң Президентның махсус йөкләмәләре министерстволарга, ведомстволарга, IT-конгресска бирелә һәм менә шушының буенча инде без эшне алып та барабыз. Ягъни ул юл картасы ракурсында үзенең бер юлын таба һәм безгә ул бик мөһим. Ә инде Курганга сәяхәт кысаларында Курган өлкәсе турында сөйләгәндә ул инде безнең Уралның ары ягы, Казахстан белән э, чиктәш өлкә булып тора. Һәм э, аңа тагын э, кырыенда Чиләбе, э, Свердловск өлкәсе, э, менә э, Төмән бер ягыннан һәм э, бик зур э, ш- э, аның, э, чик буе Казахстан белән билеп тора инде. Ул үзенә күрә транспорт, логистика юнәлеше буенча бик мөһим өлкә. Анда шактый гына менә хәзерге вакытта ял, ял итү урыннары эшләнгәннәр. Шул ук ау алып бару өчен, балык тоту өчен мөмкинлекләр бик күп. Әмма ләкин ни генә әйтсәк тә, менә без инде хәзер үзебезнең шушы Татарстаныбыз белән чагыштырып карарга күнеккән күп ә, нәрсәләрне. Ә, кызганыч, ә, менә безнең үсеш экономика һәм дә инде икътисад, шулай ук менә халыкның яшәеше буенча алар шактыйга Татарстаннан калышалар. Алар аны үзләре дә яшермиләр һәм менә э, анда аралашкан кешеләр белән Казанда булган вәкилләр аларның әйтәләр, без чыннан да Казан белән горурланабыз, Казан ул безнең өчен маяк диләр. Анда яшәүче татарлар әйтәләр һәм Татарстанның шушындый үрләргә менүе ул безнең өчен үзенә күрә бер э, горурлык дип әйтәләр. Әлбәттә.
Анда яшәгән э, милләттәшләребез артык күп түгел, анда барлыгы 17 меңнән аз гына артыграк татар яши. Һәм гомумән ул өлкә турында сөйләгәндә, анда 900 э, меңгә якын кеше, Курганның үзендә 300 меңнән артыграк кеше яши. Э, менә э, шушы халәттән караганда татарларның үзләренең оешмалары бар, үзләре газета чыгарып киләләр. Һәм әйтергә кирәктер, алты мәктәптә татар телен укыту факультатив рәвештә барса да, ул алып барыла. Һәм менә президент белән күрешкәндә дә шушы үзебезнең милләттәшләребез борчыган мәсьәләләрне иң беренче чиратта укытучылар җитмәүне язып әйттеләр. Чыннан да менә анда Сафакүл районы, анда Шадринский районнары, менә ул Әлмән районнары, менә анда иң күп татарлар яшәгән шушы районнарда авылларда татарлар яшиләр, әмма ләкин татар тел укытучылары юк. Халык авыллардан китә, чөнки эшсезлек шактый күп. Һәм алар менә безгә әйттеләр, шуннан соң президент турыдан-туры шунда үзенең йөкләмәсенә дә кертте. Ә, Бу очракта безгә практика үтәргә укытучы- укучылар, укытучыларны шунда җибәрә кирәк студентларны. Менә әйтик, Арча педагогика ә, көллиятеннән кешеләрне җибәрү турында ул конкрет әйтте, шуннан җибәрә кирәк дип, ягъни мәгариф министрлыгы белән моны эшләргә. Шуның белән бергә инде андагы, әйтик, балаларны монда китереп укытып, аннан соң Кире алар үзләренә. үзләренә кайту мәсьәләләрен күтәрделәр. Билгеле, ул конгресс тарафыннан ул эш алып барыла, әмма ләкин Монда килгән балаларның күбесе монда калалар. Алар кире кайтмыйлар. Ул проблема безнең барыбыз өчен дә хас, барыбызга да бар. Һәм менә шуннан соң да килеп чыга шушы проблемалар билгеле. Менә гафу сүзегезне бүләм. Мин моннан ничәдер еллар элек барган идем шушы Әлмән районы Өчкүл авылына. Бик матур авыл, мәчет ачылышына барган идек. Без анда халкым минем тапшыруын чөрдек. Халык бик кызыксынып карады, чөнки аларның эчәргә сулары да юк. Суны алар кыш көне боз ватып эчәләр, чөнки ул ә колонкадагы сулар аларның тозлы су. Ә инде җәй көне шул күлдәге суны сөзеп эчәләр. Чыннан да, менә халәтләре шактый авыр һәм менә президент белән күрешкәндә дә шушы ук Әлмән районы җитәкчелеге дә анда килде, шушы Сафа күл, Әлмәннең Әлмән районнарының хакимият башлыклары татар кешеләре. Алар Тип э, газ линиясеннән 45 километр Әлмән районына кермәгән, шуңа күрә районда газ юклыгын әйттеләр. Һәм монда инде ул э, президент үзе дә әйтте, монда чыннан да без аерым субъектлар, ул мәсьәләне без инде бүтән күтәрә алмыйбыз, чөнки күргәннең үзенең губернатор бар, ул мәсьәләне ул күтәрә дип. Э, ләкин ни генә булса да без инде үзебезнең ярдәмнәребезне әйтегәндә арзанрак бәядән турбаларны Татарстаннан китерү яки бүтән юнәлешләр буенча ярдәм итәрбез дигән килешүгә киленде. Һәм менә чыннан да сез әйткәнчә, ул проблемалар бар. Һәм менә шушында ук сөйләшкәндә президентыбыз турыдан-туры сыдый, э, авылда халык нәрсә белән шөгыльләнә ди. Терлекчелек аз гына бар шәхси э, хуҗалыкларда, э, үзләре үк шунда бакчачылык белән шөгыльләнәләр. Аучылык Әмма ләкин- индезрәк. Аучылык бераз гына Урман бар, күп. әмма ләкин төп халыкны тотып тора торган эш юк. Эш, әйтик анда, производство объектлары яки бүтән әйберләр эшләмәгәннәр, алар юк, алар менә шушы егерме ел эчендә гомумән юкка чыгып беткәннәр. Бу үзенә күрә бик зур трагедия әйтергә кирәктер һәм менә шунсы мине аеруча борчыды, алар шушы халәттән чыгу юлларын күрмиләр. Ягъни менә мин алар белән сөйләштем, аларның күңелләрен күзләрендә инде моңсулык чагылды. Аларның әйтүләре буенча менә хәзер без шушындый халәттә яшибез, яшьләр китәләр, э, эшсезлек Авыл хөкемсерә, бетәргә мөмкин. Авыл бетә, авыл бетү белән президентыбыз да аны берничә тапкыр әйтте. Ул авыл бетү татар милләте өчен генә түгел, шул ук рус милләте өчен дә бер фаҗига. Чөнки шушы ук мәдәният, шушы ук халыкның чисталыгы, күңел чисталыгы ул авылда саклана. Әгәр Әлбәттә. авыл беттеме, кешенең рухи ярлыгына китерә торган әйбер. Һәм менә халык белән сөйләшкәндә, шушы ук район кешеләре белән сөйләшкәндә, аларда халәттән ничек чыгу икән юлларын белмиләр. Һәм менә президентыбыз да аларны үзләре дә үзе аңа э, киңәшләрен бирде. Сез ни генә булса да безнең герләп торган татар авылларын, Гали авылын, Шыгырдан авылын, Тукай авылын, менә шушы авыллар мисалында яши башлагыз. Үзегезне үзегез күтәрегез, чөнки үзегезгә үзегез булышмасагыз, сезгә сез бер кешегә дә кирәк түгел дигән фикерне җиткерде. Чыннан да Үрнәкләребез бар. Һәм менә әйтергә кирәктер, менә инде авыл эшмәкәрләре җыены килеп җитәчәк. Анда да Курган өлкәсеннән шактый гына зур делегация, 10 кешедән артыграк киләчәкләр. Әйтергә кирәк, менә андагы тәҗрибә аларга ярдәм итәр, ярдәм итәр дип без өметләнәбез. Амин, шулай булсын.
Рәхмәт сезгә, Ренат Нәхиевич, матур кызыклы әңгәмәгез өчен. Сезгә рәхмәт, Гөлназ Фидатовна, чыннан да менә бу тапшыру үзенә күрә инде үзенең аудиториясен дә тапты. Һәм дә әйтергә кирәктер, менә шулай иттереп сезнең тарафтан да матур иттереп аны алып барылу безнең барыбыз өчен дә шатлык һәм рәхмәт хисләрен уята. Амин, шулай булсын, әле алда сәфәрләр күп. Һәрбер сәфәргә барып кайтканда бөтен кеше барып та бетәлми, күреп тә бетәлми. Ләкин безнең топ шулар аша, анда яшәүче халкыбызның ничек яшәясен, нинди проблемалары бар икәнен кереп